Loko swi ta eka ndzhaka na ndhavuko wa tiko ra Afrika-Dzonga, DC Marivate a nga ri ngula ntsena kambe a ro va dulu, a ri xiphopha-mberha a tlhela a va makhomatewu. Yena a yi tsematsemile nhonga yakwe a yi veka ndleleni a ku va ta hundza va teka hi yo mhaka namuntlha mina n'wana sirha ndzi hundzukile mabihani n'wangwenya wa kona leswi manuku ndzi mi belaka xingoma na ntundundzu ku mi rhamba leswaku hi rholela swin'we etinhonga ta ku vatlwa leti jaha ra ka Maringa yena Daniel Cornel Marivate a ti tsemeke evuton'wini bya yena kutani a hi vekela tona endleleni. Leyi ni lavaka ku sungula hi yona a hi ya yena, ndi lo lombiwa hi jaha ra Mulambya ra le mugangeni wa ka Jopi hala Zanini ka N'wamintwa.

Qam, khanyisa matiko. Khe, khe, khe, khe, khe, khe, khe, kheyo. Hi ndlela yaleyo, ni phurumula xitheve ni xi andlala exitikisini leswaku hi ta kota ku vona jaha ra ka Maringa loko ri chongola. Freddy Rikhotso u hlamusela talenta ya Daniel Cornel Marivate a ku, Hi nga katsakanya nyiko ya Mfundhisi Marivate hi swiyenge swa khume, Mutsari, nqambi, murimi, muvatli, muaki, mudyondzisi, mupolotiki, mufundhisi, muteki wa mahungu ni mufambisi wa ti Boy Scouts. Nkatsakanyo lowu wa ku tontswa, lowu wo fuwa wu tlhela wu pakanisa wu hi paluxela xindledyana lexo rhavulela ku ya eka dzunde ra Daniel Marivate ku ya tshovela swin'wana swa switshongo ni swilovolovo leswi a hi siyeleke swona. Siku ra khume-nhungu ra Nyenyenyani hi lembe ra gidi madzana nhungu na makume nkaye nkombo, ri te loko ri xa ku va ku kumekile n'wana wa madyondza wa jaha endyangwini wa Cornel Masizani Marivate na nsati wakwe Ana N'wachimambana, kutani va thya n'wana loyi vito ra Daniyele. Va vuya va n'wi lahela hi vito ra tata wakwe ra Kornele, loyi yena a ri n'wana wa vumbirhi wa Mukhalabye Marivate na nsati wakwe N'wamambeku, va nga vakokwa wa Daniel Marivate loyi hi vulavulaka hi yena namuntlha. Daniel Marivate u ri, My father was a teacher and my mother grew up with an English family called Grieve. This Grieve was at one time a postmaster at Valdesia. A swi hlamarisi loko Daniel Marivati na yena a hetelele a hundzuke thicara. Hi 1924 u tlhelerile exikolweni le Lovedale eKapa-Vuxa ku ya engetela tidyondzo takwe ta vuthicara. Hi lembe ra 1926 U vekiwile tanihi nhloko ya xikolo xa Valdesia. Ndzhaku a khandziya xikepe a ya le Nghilandi a ya tokotela swa vuyimbeleri. U tirhile tanihi thicara, tanihi mufambisi wa Boy Scout, a hetelela a tirha tanihi mufundhisi. Kantsongo a pfalelekile le Nghilandi a nga ha swi koti ku vuya hikuva yi vuye yi pfuka nyimpi ya vumbirhi ya misava a ha ri kwale, se a ngungumerisiwa kunene ku kondza a kota ku ta fika ekaya. DC Marivate hi fanele ku n'wi twisisa hi ku va hi n'wi yimisa na tintangha takwe. Va nga ri tintangha hi malembe ntsena kambe tintangha hi vuswikoti ni nguva. I vanhu vo fana na Ntsikana. A qambhe risimu leriya ra I nghoma ka Ntsikana. na leriya ra Ulo Thixo Omkhulu. Ntsikana a a ringeta ku hlanganisa milambu yimbirhi ya vuyimbeleri, nambu wa ka ntimeni xikan'we na nambu wa vuyimbeleri bya vadyahlampfi. DC Marivate na yena a endla sweswo.

Loko mo languta tinsimu takwe leti nga ka buku ya tinsimu ta kereke, vunyingi bya tona a ti vulavuli hi Yesu, a ti khumbi moya lowo kwetsima, a ku na tintsumi ku vulavuriwaka hi tona. U tsala tinsimu to fana na va loko xirimu xi fika, to fana na va xidzedze xa vukarhi. Ntangha yin'wanyana ya DC Marivate I Tio Soga wa lembe ra 1829 muntima wo sungula ku pasela swa vufundhisi lebyi ngi a byi dyondzile etikweni ra Swikochi le Glasgow. I lo na vuya hi le xikolweni se loko va ta ku gaa le tikweni ra ka vona le Xhoseni vo hlanganisiwa hi swirilo swa vabvana ni madoda. Va xewetiwa hi risema ra ku bola ka mintsumbu ya vanhu ni tihomu. Mafu lawa ya xitshungu a ya vangiwile hi tidyondo ta Thugamama leyi a va ku i Nongqawuse, loyi ngi a hlohleterile vanhu eku dlayetela swifuwo va titshamela emakaya va langutela siku dyambu ri nga ta huma evupela-dyambu ri ya pela evuxeni. DC Marivate u tsarile risimu ra Mhlakaza. leri ri vulavulaka hi mhangu leyiwa. Se loko Tio Soga a swi vonisa sweswo, o vheta a tshama hansi a tsala rakwe risimu leri hlamulaka mhangu leyi ya ka Nongqawuse, ri nga risimu ra Lizalisi Dinga Lakho Thixo Nkosi Yenyaniso, Zonke Inhlanga, Zonke izizwe mazizuze usindiso. Hi tlhelo a ri risimu ro hlohlotela ku cinciwa ka xitirateji. A ku, Ho, a hi cinceni magenge, a hi endleni hi ndlela yin'wanyana. Swi tano na risimu ra Daniel Marivate leri ra Xidzedze xa Vukarhi. I risimu ra xitirateji ni malwele ya nyimpi. Xidzedze xi tirhisa ntamu ni matimba. Dyambu ri tirhisa ku navetisa na nkucetelo leswi nkarhi wun'wanyana swi vitaniwaka soft power. Un'wanyana wa vanhu lava va nga va ni nhlohlotelo va tlhela va va tintangha ta DC Marivate i John Knox Bokwe. Give a Thought to Africa Beneath the Burning Sun, They Are Hosts of Weary Hearts Waiting to Be Won, Tell the love of Jesus by the hills and waters. God bless Africa and her sons and daughters. Tanga yin'wanyana ya DC Marivate i Enockson Tonga. Yena hi loyi a nga duma hi ku qambha risimu leri ra Nkosi Sikelele Africa. Risimu leri ri qambhiwe lembe rin'we na lembe leri DC Marivate a nga velekiwa hi rona. Loyi wo hetelela wa tintangha ta DC i Ruben Tholakele Caluza. Ruben Tholakele Caluza hi yena luya wo qambha risimu ra polotika hi 1913 loko ku vekiwe nawu wa Land Act wa 1913 risimu ra kona a ri thya a ku umthetho we-Land Act. Xin'wanyana hi Caluza hi leswaku na yena a rhambiwile tanihi marivati hi malembe ya va 1930 ku ya eNghilandhi ku ya kandziyisa tinsimu. Risimu leri ra Umthetho weLand Act ri kumeka ri ri risimu ra namba 279 eka buku ya tinsimu. Ko va leswaku loko ri ta fika hala ka hina va ri heta ku vila.

Masimo a kae a tšere ke yona mitšhelo ya makgowa. Na rorero i risimu ra Marivate. Ku ni rin'wanyana ra ku khovolela na rona ra ku polotika ra yena Marivate. A ndi khathali ndi xiphukuphuku. ESoweto va ndi tivo a ndi khathali ndi xiphukuphuku. xitandani ndzi verengile a ndzi khathali ndzi xiphukuphuku enatala ndzi verengile a ndzi khathali ndzi xiphukuphuku hi ndlela yaleyo a sapatela hi laha vantima va xanisiwaka hi koho va ngo yisiwa hala ni hala hi valungu etikweni ra vona va hundzuriwa swiphukuphuku a pfa a tsala tinsimu

vuya vuya o oh my darling ndza ha ri yena wa tolo loyi a wu n'wi rhandza tinsimu to hundza makume ntlhanu leti ti nga tsariwa hi daniel cornel marivati tibuku leti tikulu timbirhi sasa vona na ya david livingstone ntangha ya dc marivati ri nga risimu ra nkosi sikeleli afrika ri swi kotile ku ta vona Afrika-Dzonga lontshwa. Kambe yena u yile enhlohlorhini ya ntshava a vonisiwa tiko ra xitshembiso, kambe a nga ri kandziyanga hi mikondzo ya yena. Yena u hundzile emisaveni mune wa tin'hweti Nelson Mandela a nga si humesiwa ekhotsweni. Yena u yi tsematsemile nhonga yakwe a yi veka ndleleni, a ku, Lava va nga ni manu!